ithe ĩ mũcera wĩ thayũ kũrĩa watinda Ah, gwĩ thayũ kũrĩa niĩ ndatinda Ĩĩ. no anga kũrĩa we ũtindĩte ona ni kũrĩa ndatinda gwĩ thayũ Mhm. na twĩ haha Ĩĩ, nĩguo tũheane ndeto nĩguo tũkamũkĩra mwĩroreri ona mũthikĩrĩria wa tabarĩra itũ ya maganjo-inĩ Ĩĩ. atĩ ũmũthĩ kwĩna ndeto na nĩ hiũ ĩĩ Ĩĩ, rĩu icio ah, ndũĩ gĩkũyũ kiugaga ngerima ĩtumũragwo rĩrĩa ĩhiũ ĩĩ, na rĩu rĩ tondũ ngerima nĩ ũkĩ nĩ atumia rĩ Ĩĩ. ndiũka ngũgĩkũnĩ ũgĩtumũre niĩ ngĩkorwo ndakĩmĩruta o riko ĩĩ, ĩhiũ ĩĩ, na ngĩkũne ĩĩ, ũgĩtumũre ĩĩ. ĩĩ na niĩ nĩ ngũmĩtumũra na ngũmĩtumũrĩra o haha nĩguo

o no ũrĩa rĩrwo rĩ Aha. na mũikie ndoĩ mwehe- ĩ, mwehereri rĩ Ĩ. ikia ndeto Ĩ. Ĩ, ndona tarĩ gũkĩra kwĩrigithia wĩrigithia. ũrerigithia no hatikĩrĩ na thĩna hatikĩrĩ na thĩna ĩ nĩguo rĩu rĩ ehe kwĩna ũhoro ũyũ ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere ĩ nĩguo ũhoro wa rĩu ithuĩ atumia ehe gũkorwo twĩna ndũgũ ĩ na andũ anyinyi Ehe. gũtũkĩra ĩ nĩo twĩtaga eh, na rĩtwa rĩngĩ metagwo kana rĩa gũkũ street-inĩ ndĩraigua magĩtwo Ben 10 Ehe, na hagakinya handũ ehe, ũkona rĩu mũtumia ehe. ta niĩ Ĩĩ, nĩ ndagĩa na Ben 10 ĩĩ, na ndatuĩka wa kũmũ- kũ- kũmũrora ehe, kũ- kũmũ- kũmũiga Ĩĩ. Reke- reke hũthĩre kiugo kĩrĩa kĩhũthagĩrwo ĩĩ, kũmũiga aha, ndanjia gũtũma mbeca Aha. ndĩrauga rĩu no ndĩmũige ndĩ gũkũ aha, na nĩ kũrĩ marathiĩ ikinya rĩngĩ aha, rĩnena nene aha, Niĩ ndĩ gũkũ ndĩ Waithĩra, ngaiga Benteni o kũrĩa Kenya. Ngatuĩka niĩ nĩ niĩ gĩa kũrĩa, na nĩ niĩ gĩa kũ- na nĩ niĩ gĩa kũnyua, o na no niĩ ngari, na no niĩ gĩikaro. Ũhoro ũcio ndiũĩ kana nĩ ũkinyĩte matũ-inĩ maku, na ndĩrenda ũũtaarĩrie tondũ nĩ ndĩraiguĩka ta he handũ ũraũhutia.

ũkĩmũheage gĩa kũrĩa ũmũheage nguo cia kwĩhumba rĩ Eh. ũkoragwo ũkĩrĩha rĩrĩ Mhm. kĩndũ ũma ũrenda kwĩyeherania naguo Eh. ĩ ũma wa maũndũ ũrĩa kũrĩ Eh. na nĩ twĩrĩga gũikara nawe handũ ũngĩkwĩra atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩngĩ Aha. atĩ rika rĩrĩ rĩanyu rĩ Eh. ah, ndakĩrĩtire rika rĩa rũgĩo rĩ Mhm. eh, rĩ mathĩna maingĩ karũndo Eh. tondũ nĩwamenya mĩaka-inĩ ĩyo rĩ Eh, ĩno ya tata wa haria ĩ eh, ũyũ ũroka kũiga beni ikũmi rĩ eh. ah, ena kuma mĩaka bote Wa baĩ mũta Ben kĩ? beni ikũmi beni ikũmi rĩ Ehe. mũtumia ũrĩa ũramũiga rĩ Eh, nĩwaigua nĩ tata ũyũ wa haria Eh. wĩna mĩaka kuma mĩrongo igana ĩtano. mĩrongo ĩtano Eh. na ndakwĩrire hau rĩ mũtumia akinyia mĩaka ĩyo mĩrongo ĩtano rĩ

Nini Nĩ- ingĩ ne.
hatirĩ kĩndũ kĩ
Atirĩ kĩndũ kĩngĩ. hatirĩ ũndũ ũngĩ atigĩtie Eh. rĩu kumanagia na hau rĩ aiguaga acoka wa mĩaka mĩaka mĩrongo ĩrĩ na ĩtano Eh, na maũndũ make makenda akenda mathiĩre ha eh, hau eh. rĩu rĩ Mhm. ah, Na nĩho waiguĩte rĩmwe ndakwĩra atĩrĩrĩ, Mhm. atĩ mũtumia amenyaga nĩ ekũreka atĩa. anjia kwendwo- anjia kwendwo nĩ ihĩĩ kĩipi
Na ngĩkwĩra kĩhĩĩ-rĩ, kĩhĩĩ nĩ mũndũ wothe Eh, wa rika rĩa mũrũ wa mũ- rĩa- rĩa mũriũ na mũtumia ũyũ na mũ- wendwo. ĩĩ, na mũtumia ũyũ na mĩaka mĩrongo ĩtano-rĩ, Eh, ona ngĩrwo nĩ mũndũ wĩna mĩaka mĩrongo ĩrĩ na ĩtano rĩ ona ndĩramona rĩu gũkũ magathĩti-inĩ Eh. nginya rĩu nĩ marandĩka maratathi Eh. ũkonaga kĩhĩĩ rĩu kĩhĩĩ rĩu kĩhĩĩ Eh. kĩa mĩaka ikũmi na ĩyo Eh. na ĩtandatũ kĩnyitĩte kĩbao ũguo ĩkoiga atĩrĩrĩ niĩ waithĩra nguonaga ngakua rĩu rĩ nake mũtumia ũyũ rĩ nĩ ũndũ wa thang'atũ rĩ Eh, na mbeca na ũrugarĩ wa kĩrĩ aha. na maũndũ gũkĩagĩra Ũrugarĩ- rĩ ũrugarĩ nĩ mũingĩ Eh, Eh, na nĩ kwĩraga atumia matua kwĩrĩhĩria wanaigua gũkĩrwo atĩrĩrĩ Eh. atĩ atumia matua kwĩrĩhĩria rĩ Eh. ona caitani oya agĩtia ikare erore erorere erorere Agĩ- agĩtamba maone ũrĩa karatamba Eh. koguo rĩ mũtumia ũyũ nĩwona harĩa harĩa rĩu ena mbia Eh, ena maũndũ mau nako kamũndũ gaka nĩ goka eh, na kamũndũ gaka nako rĩ Mhm. eh, nĩ karĩa nginya ririkana he hĩndĩ twĩrĩga kwaria kĩhĩngĩca kĩrĩa kĩ gĩ Yeah. thĩinĩ wa bamĩrĩ citũ eh, athuri rĩ Mhm. nĩ mateng'eririe kũrĩa ne nĩ sa- Eh. nĩ side chick eh, nona mhm, na no marora mĩciĩ tondũ rĩrĩ gũtirĩ na thayũ tondũ rĩrĩ Mm. rũthiomi rwa kwaranĩria na mũtumia wa mĩaka mĩrongo ĩtano ũcokete mĩaka mĩrongo ĩrĩ na ĩtano rĩ Eh. hatirĩ rũthiomi nĩ rũcenjetie nĩ rũcenjetie Eh. mũthuri arona ritaya Eh. na akona ũtũũro wao thutha-inĩ Na- nake mũtumia ti hĩndĩ akĩ- akĩkindĩra rĩu nake Nĩ hĩndĩ mũtumia thabarĩ yake yanjĩrĩria rĩu kwanja rĩu rĩ akahana rĩrĩ Eh. mĩaka-inĩ ya 90 rĩ a- akahana mĩaka-inĩ ya 90 rĩrĩa rwĩmbo rũrĩa rwĩragwo rĩu njiguaga o kũgoca Eh, kuma taiga mĩrigo mĩrigo thĩ akahana tarĩ nyoka yeyũnũra aka- akahana tarĩ nyoka yeka atĩa Mhm. yeyũnũra Eh, kana igogo rĩrĩa ũiguaga rĩthiaga Eh. rĩkemunya njoya Eh. rĩkehũrithia rĩgĩcoka rĩ nĩ rĩa wanga nĩ rĩa wanga rĩ na rĩu nake arĩaigua atĩa Mhm. waraigua ũguo Eh, eh, harĩ ũguo cloud nine ĩni ndaragĩthiĩ eyambĩte ta njege Mhm. andũ a rika rĩake rĩ Eh, mamuonanagĩrĩria ta agĩkũyũ githĩ rĩu kĩrĩa gĩkũyũ

o na ndoĩ rĩrĩ irĩhagwo ciendĩtio na kũ na irĩkagĩrĩrio na kũ. irĩkagĩrĩria kũ Mhm. nyamũ ĩno ũraigua tũkiuga ĩtarĩ ya rika nĩ mbũri Ĩĩ, we okorwo wanarĩithia rĩ no Ĩĩ. kuona mbũri cina mĩharatĩ rĩ ĩĩ, mbũri iria ngũrũ rĩ mhm, ciũkaga ĩĩ. cikeyarĩra O wega. o wega Ĩĩ. no tũri rĩ nĩ kuona nginya tũgĩtuthwo tũkeherio kĩ mũharatĩ-inĩ Ĩĩ, tondũ karũgire ho Ĩĩ, na thĩinĩ kararĩa gagĩikagia atĩa Ĩĩ.

Rĩu ndakwĩra mwanĩka ũrĩa wĩ kuo ehe, rĩu a- nginya mbica ĩĩ, ũrona mwana ũcio aranĩka ndarenda kũmenya ĩĩ, ndarenda kũmenya tondũ ndarenda rĩrĩ, kũmenya o- we- o- akwenda kũmenya kĩ Atĩ tondũ nĩ twahĩtania hanini Ĩĩ, akĩrĩ mbũri ya rika ĩtarĩ ya rika Eh, na ĩrĩa agagĩitanga eh, rĩu no mũhaka eke atĩa eh, gũkwanĩka gũkũ nĩ gwĩka atĩa eh, nĩ gũita nĩ gũitanga mbeca icio ũrona atumia arĩa me amerika na diaspora na kũrĩa kũngĩ makĩmatũmĩra rĩ Eh, nä cicio mareka atä a mararä a magäitanga magĩitanga magäitangaga Ĩĩ. na angä ona magakä rä a magä kuoragia matanukå ĩĩ nĩ ũronire mũtumia Mhm. ũratũmĩire mbeni ikũmi nyũmba nĩ gwaka maraka Aha. rĩu ĩĩ nĩ ndĩroka Aha. ĩĩ tũikaranie na nĩ mbeni nĩ mbeni ikũmi Ĩĩ. nĩ wa ihenya wa ihenya mũtwara ihenya ĩ Aha. nyũmba to arakĩonio nyũmba to ĩra- to- to aragĩtũma mbeca arakĩ- ara- arakĩhĩtia ĩ arainũka na beni ikũmi Eh. na nyũmba Ehe. na mbeca Ehe. gũtirĩ kĩndũ ararĩ nakĩo na Rĩu- gũcũngĩrĩria maũndũ Ehe. macio mothe Eh. aranĩkwo rĩu rĩ nĩ anĩkwo ona ndagatige kwanĩkwo ndũrĩ na tha ĩhĩngĩrĩra athanĩkia atakĩrĩ ndĩ mũtwarire rĩu rĩ rũci- rĩu ĩta- ĩ- tugaga atĩ na gĩkũyũ atĩ ya gwĩthurĩra rĩ ndĩrĩ gorwe ndĩrĩgo ndĩrĩ gorwe na rũthanju rwa gũ- rwa gwĩcũtha rwaga rũkĩrĩ ruo gũtirĩ ruo rũtikĩrĩ ruo Ĩĩ. no rĩu rĩ Mhm. thĩna ũyũ wothe ũroka tondũ nĩ waigua mũndũ ũyũ atigĩte

Ah, muthuri kiratu giake kiainama-rĩ na cati yake yatarũka-rĩ Eh, mm, Mm. yatarũka-rĩ Mhm. na agonderere gwĩthamba-rĩ Mhm. nĩ akũnogagia nĩkĩ tondũ waigua harĩa handũ tugire atĩrĩrĩ Eh. we nĩ ũraũkirwo rĩu nĩ hĩndĩ ũranjirie gũthe gũthera rĩu we nawe ũkamenya atĩrĩrĩ ikara kũu na cati ĩyo yaku ndarũku na kĩratũ kĩu gĩaku rĩu kĩina no no nĩ ũrakĩigua atĩrĩrĩ rĩu tiga kĩratũ kĩinama rĩ nĩkĩ kĩngĩ kĩinamu
tiga kwaria ũru ĩ tondũ ndakwĩrire atĩrĩrĩ arũme rĩ arũme matithiraga matangĩte atĩa matahorete Eh, matihoraga matihoraga matangĩte atĩa matahorete matahorete Eh, na ndũkanakĩirĩre karagita hu hunyo ndũkanagĩrĩre ka- karagita hunyo Eh. rĩu ũcio nĩguo thĩna ũrĩa twĩ naguo Mhm, no nĩ harĩa ndakwĩra atĩrĩrĩ mhm. tũroiga nĩ ũndũ mbũri ĩrĩa ti ya rika rĩ Ĩĩ. ĩkũrĩa ĩgĩitanga Ĩgĩitanga. na noguo na arũme noguo na arũme Ĩĩ. tũirĩtu tũtũ tũkũnyitagĩra thimũ rĩ na mbica rĩ tũkoiga nĩ tũgũtũma rĩ Ĩĩ. noguo Noguo. tondũ onako ti ka rika rĩaku Ĩĩ. onako gekũrĩa ũgagĩkaga atĩa gagĩitangaga Ĩĩ ndũramenya kwĩna kamũtindo keho A- airĩtu kũrĩa nja mũhũri Mhm. magakĩrora magathiĩ facebook makona ũyũ atũmaga mbica ĩ mũrĩmo arũme Ĩĩ. agakarora nĩ ndĩraiga ũguo na no ũkorwo wĩ ũmwe wao makarora makona mbica ũyũ akoragwo amerika na agakĩona hihi no ũkorwo bamĩrĩ ĩ kũrĩa kana ona ena bamĩrĩ gũkũ Aha. matirenda kũmenya Aha. ũgagĩthio messenjainĩ Ĩĩ. ũkanjia gũtũmĩrwo tũmessenji ndĩrenda ũndeithie ndĩrenda na nĩ mũndũ ũgũtuĩrĩtie agakũmenya wega Ĩĩ. ndeto yake anjia hau Mhm, we mhm. harĩa ĩrarĩkĩrĩra Ehe. ndũkuonga rĩu rĩ Mhm.
ndigũkĩonga no- no- no tũ- tũ- tũgũcoka o harĩa Ĩĩ, tuge atĩ gĩkũyũ ndahĩtĩtie akiuga atĩrĩrĩ ĩĩ, atĩ ĩtarĩ ya rika ĩĩ, ĩrĩage gĩitanga ĩrĩage gĩitangaga ĩ- ĩrĩage ĩta- ĩgĩtengaga na tondũ rĩu Ĩĩ. nĩwaigua rũrũ nĩ rũthanju rwa gwĩcũtha rĩ Ĩĩ,